Em ê bêjinê dehingê me got, Xwedê Teala bangekî diba kê însan e, ew însanê misilman yê îmana xwe dibêjê, Ey kes, ey xweyî îman! Ey ew kesê te bawerî bi min û îlmê min û hikmeta min anî, bi wî çavî darî awamirê min bike, tu ji destpiştî vê ayetê, tu ji te di vê ayetê de ji te re bêjim, dê hingê Tê bizanî tu çawa pêk bînî. Em werin noqta dî. Stikmala em bijin vê vê mana hinê em fêm bikin. Ev ayeta hinê em dikarin bêjin dibê qiyas îmana însan re. Em behsa hêva Ramazanê bikin. Ya eyyuhellezîne amenû kutibe aleykumus siyam. Xwedî Teala li vê dî dibêje ey xwe îman. Ey xwayî bawerî, te bawerî bi min anî, bi pêxemberê min anî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tu bî ehlê îslamê, min remazan ser te ferz kir. Yanî ez im xwedayê te, min bi ilmê xwe û hikmeta xwe û rehmeta xwe û bi ezameta xwe min ji te re ev tişt ferz kir. Mewqifê me misilmana ji vî emrî divê çi bê? Ha, ev heseb mewqifê te ji vî emrî, dereca mewqifê te, îmana te, dereca îmana te tehdidînê. Wextê te civatekî bî, wextê behsa hêva Remezanê hate kirin, yek heneke xwe hêva Remezanê bikî û rojiya wê bikî û zimandiriya jê pê bikî, bizane. Çi qasî bêje ez misilman im, bizane ev hinêj misilmantiyê dûr ketiye û jê derketiye. Dereca wî xwe hate xuya kirin. Yekî dî dibêje wela hêva Remezanê ferz e ema ez rojî nagirim. Bizane ev hinî jî ji îmanê gelekî dûr ketiye. Xweşiya şehwa xwarina xwe va xwarina xwe, keyfa xwe deye pîşiya emrê Xwedayê xwe. Çiqasî bêje ez misilman im jî, ez Xwedê Teala nas jî dikim. Yekî dî em bêjin rojî digirê jî ema gelekî li ser mîzehmet e û min bawer nake kengê xilas bê û ji aciz e çima remezan rojî ye. Eve hinê jî bila li qiha ji xwe hebê îmana wî bi Xwedê Teala çi derece zehîfbîn gelekî tê de heye. Em bêjin Wextê hey navê heyva Remezanê werî hinek hene rojî digirin bi keyfxweşî. Gelek keyfxweş in heyva Remezanê hat. Tînin bîra xwe vî emrê Xwedê û çiqas emrê Xwedê Teala behsa heyva Remezanê di Quranê de kirî, çiqas emrê Pêxembera sal selam behsa xêra Remezanê û dereca rojîgera wextê xwe behsê kirî. Hindî îmana we mezin e, hindî baweriya we piştgaliya Xwedayê we tê, Pêxemberê we tê aleyhî selatû weselam. Gelkî bi heyva Remezanê keyf xweş in. Ev ê hinî jî dikarin xwe qiyas bikin bi emrê îmana xwe qiyas bikin bi emrê Xwedê Teala vê ayeta hinê de. Bije ya eyyuhellezîne amenû îmana me tînî bîra me divê em çavê îmanê emrê Xwedayê xwe fekin. Ya dî jî tînî bîra me ev emrê henê Mewqifê te jî çi bê ew e. Ew dera dereca sekinandina te qasa keyfa te ji emrê Xwedê re tê û tu çiqasî bi lez û bi xweşîtî tu ber û emrê Xwedê çî ew qasa îmana te. Xwedê Teala îmana me qayîm kî. Xwedê Teala xweşiyê bidê me. Xwedê Teala me bikê ehlê îmana xwe bi hemî emrê Xwedê de. Selamu aleykum werahmetullahî weberekatuh.